Haaya yaa shabboo kiyya. Elleenuu wanni godina tanaa taan keessa si oofu tana. Alla osaanumaan cabe ani. Hayyee. Korbeessi kun maqaa na balleesse. Yeroo hunda tokkumatti howwaabsaa oola. Sangoomuu hun adabatu. Rabbittiin kadhaa korbeessa kana fuusisu malee kun maqaa hun na balleessa. Lubbuu. Takkaan darba. Meerresa. Maali? Namoonni daraadha akka biililleeti. Tiifattuu si wayyaa diin islaam keessatti. Ganama kanarraa eegalee harma jirtaa? Dullachi kun mirqaana kiyya balleesse. Hoggumee qaan si hime yaa diiggalaati dubra namaa ganda keessa deemaa balleessin je'ee. Ati hoggayyuu takkuma wajjin gidaar jala dhaabbachaa oolta. Akkam taate isaa abbo? Hay guyyaa takka malee wallaahi. Lakki ana ka guyyuu magaalaa keessa harka qabatee deddeemuun. Yaa abba firra na fuusis. Shanyootan eenyu dhalee naayin shanyootan ta akka titi tanaan baan. Alla isii baan ta intala ollaa keenyaa ta Haaji Mahmuudi. Saahibti shekee kamana keenya gubbaa sun moo. Kamana keenya jalaa. Buyi na dura isallee. Na dura buyi. Eessa? Mana. Mana eenyu? Mana abbaa keetii kaa. Sa gurbaanii dhamaate. Manaa maal goona gaa? Amma maal naa godhi juu jirti na fuusista? Siin fuusisa. Taate. Miilaan si dhungadha. Haaya bu'i bu'i bu'i na dura. Guyyaatti aanu mana Haaji Hamuuditti. Yaa daafan akkam akkam si goggodha. Ariifatee mee asiin gad taa'i qaab. Afaaniin wali si cabsa achi siqi achi siqi. Yaa qaanyaa waan qaanyeessite irra. Baga nagayaan dhuftan kanama dhufe sami ka itti dhufanis dachii. Aawoo rabbi sin haa kabaju kan keessummaa kabaju samiidha. Wallaahi Hamuudoo hudheenya kana bakka kana jirtaa sin agarree si barbaadeetiin si dhabee maal eessa Isin dhabne. Akkuma beektanitti haa intalatiyya tana duraan maqalee irraa karaa yuunivarsiitii dasee ittiin jijjiirreefi jarree achittis waliigallaan firaa koo jeetiin fide. Akkuma beektanitti haa dachiin achiis fagoodhaa finfinnees dhaqeetiin akka isii tanaaf gamana as jijjiiran gaafadhee dhufe dheenya kana kanaafiin badee silaa haramayaa jijjiiraniifi gaariidhaa mee numa laalla.

Yaa boodachuma dhugaa sun nuuf taahaatii soddummaa teessan barbaannee balaa tanas rabbi haa dhaabu. Maal isa maluma garaa dhaabdu. Maal yaada afana. Maaf haa dhaabu jetta. Osoon hin fuune dhaaba. Yaa maraataa tana gizee achi dheeyxee asooytaa afaan kana wali qabattamu. Balaan buutee balachuu bar. Yaa maraataa afaan kana wali qabattamu. Balaan tun nutiif balachuu. Daa'imni itti buufe. Intala tee laalatu dhufne akkam jetta. Arkadhaa namni intala tee sirraa fuudhe kadaara ta'uu daanii sirraa fuudhe hin takka. Dhimmi siina rakkee wii arkadhaa. Rahima bulu isin haa godhu Allah magantaa amma ballama nikaatis nuuf qabaatii waan barbaachisus ni himaa itti qophoynee dhufna. Ballama gabaabaa nuuf qabaa. Abshir sun si yaachisin. Wallaahi egaa intalti tiyya tun qaraatittis jabduudha. Silaa akka barattuun fadha kaa isinis ollaadha isin hin didu jeeti. Ammaas intalti tiyya tun laal dhiira hin beektu takkaa dhiira dubbistee hin beektu. An Laal akkasi kaa intala tiyyaan diin irratti hin guddisee niqaa ballee firraan baaftuuti. Alaa kulli haal laalaati waan akka haa billawoo obboleessaa haqa gandaa fi randaa habasiitii fi waan aruuzaaf barbaachisuu fi waan habbacii fi waan ni jedhaa miree kaa. Akkasumas kaanis kaa intala takkitti tanaan qabaati haqaan qabaa miree. Walumaa galatti umrii isin haa dheereesuu maallaqa irraa hammi nuf as ergitan qarshii maliyoona takka haa. Gatii maaliiti gaa maliyoonni? Maliyoonni gatii intalaati kaa isin gatii maalii feetan? Ayilii kan kee ayilii kan kee kan hin lakkoofsan beekne na seete? Laal maallaqa miliyoon takka dhiisi Saahiba maqaan isaa maliyoonuu hin qabu. Maaluma jaa sa'a abu. Tasgabbaa'e. Maali intalti tee faaxumaa nabii caalti. Aboo us akkana namaan hin jaane. Sa'a abu ati waan inni juu jiru hin dhageessu. Maliyoon takka silaan ani maliyoona qabaadhe akkana dhukkaaweetiin miilaan ganda keessa siif deddeema. Yaa gurbaa afaan kana walitti qabachuu hin dandeessu. Aayilii isaan Yaa agartuu abu. saahiba kiyya Mahamuudoo. Abaar ni baha maqaan hamaan hin bahu jaan. Amma inni ittiin jabeessiin rabbi si haa laaffisuu mee nurra lallaafisiika. Sa akkam taatee abbaa shaakir. Erga namichi kun maallaqa jijjiiree booda doolaarri samii bahee gabbuu hin dinne. Eega ol deemu osoo beeytuumaa akka nama hin beeyneef goota. Duba yaadeeru ani doolaara asirraa fuudhuu dhufe. Moo laata mana baankiitiin dhufe. Moo naa sharafiin siin jee fadhuu dooraallee ol kaa gabboo tana keessa maan na naqe ani. Yaa gurbaa kana na afaan kan kee kana wali qabadhu. Waan inni jiru hin dhageessu. Haya astaayataan isiniif godha. Sunuu gurbaa kanaaf jeeti beeki. Qarshii kuma dhibba saddeet saafittiin isinirraa gabbuuse kunoo amma. Yaa Hamuudoo kaa ijoolleen wal jaalatte waa isaan gaalaa loonii re'ee miti kaa ikaa wali gurgurannu. Yoo dhugaa barbaadde gurbaan kiyya maallaqa dhiisii imaamata hin qabu. Barnoota isaatis bakkaan hin geenye haaraam irraa haa tiifamufiins dhufe. Jaalalee eegale kaa wal jaalatanii huulaa haaraam haa cufnuufiins dhufe. Kana hodhaatti qabeetiin ajjeesa. Ee na ajjeesi yaa abbo. Mee maal jetta? Ani gama kiyyaa jala muree isinii hime isinii hafe. Dhibba saddeessaa fi isiniis baay'aa. Hii! Siitti haa baasu nu kasi. Silaawuu University Haramaayaa dhuftee miti. Hii! Duba yoo Haramaayaa dhufte silaa kam godhu deemta? Haya koo firraa. ارجع ارجع Maali maal jette yaadeeroo? Ati kabaasaati as dhii. Galatooma, Maasha Allah yaadeeroo rabbi isin haa jennee kabaju. kana Hojii kana bareedaa barsiisa. dalagu jirtan. Ummata keenya warra amrii jajjabeessu haala diraamaatiin akkanatti waa babbarsiisuun bareedaadha. Yaa ummata keenya gaa wanni kun ergaa guddaa guddaa if keessaa qaba. Ergaan kun gaa ummata hundaa fi ummata ilmaan manarraa qabu dubraas ta'ee dardara akka gurbaa kanaatis maashaa Allah dhaamsi isaa guddaan hulaa zinaa cufuu dandayuu qabnaa jechuudha. Nama intala teenya laallachuu dhufes amrii irra laallaafisuu qabna. Qarshii miliyoona kudhan, miliyoona takka, miliyoona shan jennee walitti jabeessuu hin qabnu. Zinaa godhuun bilaash tahee halaal nama qaaleysuun waan nurraa eegamu miti jechuudha. Kanaafuu akka kun nurraa hin eegamu jechuudha. Akkasumaas gaa ummata akkanatti diin baballisu jiru kan akka Al Amaanaa kanaas ni jiru kunoo. Cinaa dhaabbadhaa Sheeruma isiniin godhaa jenna. jechuun sheerumaa godhan. Haya sheerii fi laayikis godhaa. Azbaan yaa amsa.
Filamaanaa. Al Amaanaan gaa sagantaa babbareedduu akkana isiniif dhiheessa yeroo hunda isin sheer sheer godhaa cinaa dhaabbadhaa. Umrii dheertuu haa kennuf Mahamad fi Shakir fi Farahan Gursum kaa afaa oromotti isinii deebise. Wallahi Adeero atis waan nu hayyamteef umrii tantee rabbi si haa dheereessu. Qoy anis wanin qabun as baasa. Mal as basu jirta dibbaa shantamii hin nafu sista. Aboo abshir jii horii fi intala sana hoo rabbiin naa kenne itti ideetin horis siif kanna. Ani gama kiyyaan abbootti akka tiyyaatiifis wanin hin dhaamu. Kabajaa intala teesaniitiif yaadaa warrii intala teessan nama gurgurattaniin siniin ja'a. Waan akka gaalaa fi loonii re'ee nama gurguratan malee mataa namaa gurgurachuun qaanyi. Kanaafuu ilmaan keenya walii gurgurachuu hin qabnu jechuudha. Beekaa ilmaan keenya akkuma keenyaatti dhiigaa cumaa qabanii heerumuu fi fuudhuu ni barbaadan. Nabiin keenyas akki nuun ja'an sallallaahu aleyhi wasallam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu je'e. man tardawna maalahu wa manzilahu nuun hin jenneti akkasitti quba qabaadha. Share shareis godhaafi waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Al amaana siif baradhu bashannanaaf. Yaa jaad waan kana juu jirtaa waan galle. Yaa abaaramaa dila kana hasaawee akkami jechi kiyya siin galle. Al amaana siif baradhu bashannanaaf.
Yaa jaad waan kana juu jirtaa waan galle. Yaa abaaramaa dila kana hasaawee akkami jechi kiyya siin galle.